Kuwwat dogrudan hem bäri jennediň bir künjegi ýalyk owadan arassa howa. Aa. Ana Söhbediň ýanyna-da geldik. Söhbet! Salam dost, gowumy ýagdaýlaň? Salam, gowumy? Ertiriň haýyrly bolsun! Sag bol. Sen nire, bu ýerler nire? Daň bilen näme işläp ýörüň? Ýörite şu gün ir turdyk. Senlik bir işimiz bar. Şeýlem geläý. Özüň geläýsene. Esger gel kerkaw al. Söhbetjan gowmy ýagdaýlaň? Gowmy ýagdaýlaň? Elhan. Gowmy körpäm? Bu da Isgender suratkeş Elhanam Isgenderiň jigisi. Geliň. Ir bilen Kerkaw bilen arassa obada gezelenç edip ýörsüňa tüweleme. Bizde dörtden alty aşyn münş bar-a. Mundan öňem üç tapgyr at mündüm. Tüweleme saňa berekella diýäýmek galýar. Kesbiňden kemal tap söhbet. Sag bol. Isgenderiň senlik bir işi bar. Aha. Seň kömegiň gerek. Isgender ýurdumyzda geçirilýän suratkeşleň bäsleşigine gatnaşýar. Isgenderem behişdi bedewlerimiziň şekilini surata geçirmek isleýär. Isgenderem diýýär, Garlawajy surata geçiräýsem has gowy bor diýýär, şonuň üçin seň kömegiň gerekdir. Bolýa, garlawaç çykaryp bererler, galyberiň şu taýda. Dostum, men garlawajyň suratyny tebigatda çekjek bolýan, jülgä äkidip. Jülgä? Ony bir gün äkidip getirip. Birdek ýetikmi? Ýok, üç-dört güne iş bolar maňa. Wiý. Aňyrda köne öýümiz bar-a. Jülgede? Hawa, Azat agam ýaşaýar. Gündizlerine suratyny çekersiňiz, gije-de aty getirip. At ýatakda daňarys. Boldy. Işimiz bitdi. Onda eglenmäliň. Şu wagtdan ýöräbereli. Bolýa. Uýky bar. Elhanjan at minesim gelýä diýdi welin. Söhbet Elhan. At minesiň gelýämi? Gorkaňokmy jigim? Ýok. Kiçä sen? Gorkamok. Minjekmi? Gel. Ýetip gel.

Agam. Bajym. Şu gün garlawajy köne öýmede siziň howlyňyza ertýärler. Näme üçin? Bir suratçy oglan jülgede garlawajyň suratyny çekmeli. Olam üç-dört gün eglär. Şoň üçin garlawajy äkidip getirip kösäp ýörmäli. Gaýrat et özüň seredip beräýdä.

Özem dür. Maral janam oňa begener oglum. Men onda gidibereýinmi daýzaňlara? Gidiber eje. Aman bar. Wiý. Ýogsa-da sen arada jülgede Maral jan bilen gürleşdiňmi? onda özüm gürleşer Maral jan bilen. Seň ýaly oglum bolsa, gyzlar ýok diýmez. Onda men gitdim oglum. Bolýa, sag bol eje.

Salam agam. Salam jigim gelýämi saman. Nirä barýaňyz? Awada. Awada. Genje nirede? Genjeň ýokarda bolmaly. Şu aşakda öýdämi şu wara. Beýikogly eje, nädäde? Diýada. Nirä barýaňyz? Alada barýaňyzmy? Maşyn açary nirde? Alada barýaňyzmy? Çagalar bar siz ulaga miniberiň. Jigim sen keýpinemi? Ýok agam, Diýadany alyp galman şu taýda gelýänçäňiz bolup serederin-ä Diýada. Men çagalaň baryny Awaza äkidip barýan bular bilen dynç almana. Waý, agam, diňe özüň alat etme-dä. Gelnejemem dynç almalydyr-a. Şalyň hemmesi ýanynda bolsa men gowy, rahat dynç alýan-da. Diýjek, agam, Zyýadany alyp galýas. Ejem bar, gelnejem bar, serederis-dä özümiz. Gelýänçäňiz. Aý menä bilinmezmi o. Şeýle gerek galýasa biz. Gel. Ýür gidelim. Eşikler nirede bu ýerden gelneje. Senemjan. Bir, iki, üç, ulagdaky bilen dört çemedan. Näme etjek bunça goşy? Biz Awaza göçüp gidemzok. Biz Awaza ýedi günlük bary-ýogy dynç almana barýarys. Ine-de, geplemän, gürlemän içiň ýakýa. Men dört çagaň ejesi diýdigi daşman. Agam jan, dört çaga bilen intäm saňa gelnejem çydaýa. Gelneje jan, sagamanja gidip, sagamanja geliň. Hajy, Ayhan, miniň ulaga. Biz häzir ugraýas. Miniň Hajy, Ayhan. Boluň, miniň. Ugraýas. Senem bolla basym ýöräli-le, uçar bize garaşmaýar-a. Hiç zadyňy unudaňok dämi? Soň Awaza baramsoňyz onym galypdyr, bunym galypdyr diýme. Çagalar, ýöredikmi? Ýöredik. Awaza! Awaza! Dur. Aýtdym-a men, bir zadyňy unutdyň gerek. Maraljan! Maral! Maraljan, doglan günüň bilen. Gutly bolsun, ýaşyň uzak bolsun. Gelnejejan, sag bol. Ýadyňa düşäýdimi? Bolýa, sag bol. Saman otur. Jimjan, unudaýypdyryn. Ýaşyňyz ýyl bolsun. Gutly bolsun. Çagalar bilen başagaý bolýanda. Sag bol. Sag bol. Sag mana. Genje. Ho, Söhbetjan. Täze köýnegimi tüklediňmi? Tükläp durnan çykar aşa. Bolýar. Söhbetjan garaşyber, garaşyber. Bişirip otyryn, ýuwup otyryn, geýinip otyryn, ütükläp otyryn, häzir barýar. Ine şu köýnegimi ütükle ine. Näinje bolýar?

Senemjan, öýüňem arkaňa daňyp al gaýdam erkeniňde. Bakdyňka. Aýhan, akyllyja boluň, ulgama. Maraljan, pasportym öýde galan, näler görüp beräýdä. Ýanymda ýok. Ýokmy? Bolýar. Aýhan Hajy akylly boluň. Söhbet. Pasportym ulagda galan däldir. Ýanymda ýok ekeni-ä, görüp beräý-dä, belki aşak gaçandyr bir ýerde, çagalar başagaýam etdi-dä ýan ýorly. Ha, o ýüzündem gör. Ýok mende Söhbet jan. Gowja göräý-dä. Bolýa. Pasportym ýog-a. Çagalar, Galýas, öýe gaýdýas. Ýör. Ýör, ejiň pasportyny galdyrypdyr, ýör. Gidýäs oglum Awaza. Ejeň galýar. Alo, inim söhbet.

Azat pasportym bar ekeni alypdyryn a torbamyň içinde. Barýan. Häzirjik uçýan. Salam sana enje. Maraljan, sen köne jaýymyzdamy? Hawa. Olar gitdimi? Hawa şu wagtja ugrapdym. Pyýadanam ak gaýtdym, pyýada-da ýatdyr şuna. Maraljan agşama näme taýýarlar? Meň doglan günüme-mi? Hiç zadam gerekgä sana eneje. Men-ä hiç kimi çagyramogam. Ýok, onda-da bellemesek bolmaz-a.

Indi näýeli gyzym? Erbetden kaka. Geçdimi özi? Hum. Erbet dälmi gyzym? Onda näme alaýylmy gyzym? Hany bir atjyk garaş. Şuny geýeýinmi gyzym? Hum. Boş. Kaka. Owy. Sana eşige allyk indi towut almana barýan. Kime? Marala. Kim Maral? Maral kaka Muradowna bara. Şu gün şoň doglan güni bolýa. Ýür gitdik gitdik gitdik. Ýür kaka ýür.

Waý, surat düşmä gidýäler. Haa, şeýlemi? Bu baryjygam surata düşjekmi? Waý, tahýaňa döneýin, şaýyňa döneýin, şaýyňa. Anhaw, jan, jan, jan, jan. Eje, geldik. Waý, geldiňizmi balam? Waý. Giden ýerinden getiren oglum, başlan işin bitiren oglum, tüweleme, tüweleme, tüweleme. Kakasy, şu hemme maşgalamyzyň adyndan Maryljana özüň gowşursana şu. Gurbangül, Sowazy özüň gowşursaň gowy bolar. Men gowşursam obamy? Gaty gowy da. Maral! Aý Maraljan! Agyr nirde gyz gelsene niräk gitdiň? How eje how. Waý Maraljan geldiňmi Maraljan. Işdäniz açyk bolsun. Sag boluň sag boluň. Maral gyzym doglugyň gutly bolsun. Sag boluň. Tüweleme janyň sag bolsun görjegiň gowy bolsun. Sen biziň Arzuw edip ýeten gyzymyz. Ýüregimiziň, kalbymyzyň göwher gaşydyň. Oý, balyjygym. Dört ogluň içinde sen ak pamyk gyzymyzsyň. Balyjygym, ähli maşgalamyzyň adyndan ine saňa sowgat aldyk. Hany gel-le bir gör hany şuny balam. Baran. Hany. Gel balam. Hany şu sowgady gör seniňki balyjygym.

Taze men bolsaň turt ötäýt, doýan bolsaň. Äý ne üçin abrakyllaň şu. Garnyň dokdur seň. Agam naharlaň a ikisi hem bal ýaly bolupdyr. Iýiber onda bal ýaly. Waý ana. Jan ýaly aýal doganymyň indi. Gele bor gel.

Ynha bärk gelip sowgat aldym. Sen şonda-da närazy bolýaň, gyzym. Gyzym, bir zada düşün. Maral bir öýüň uly gyzy. Men tanamaýan öýüme sowgatly baryp bilmer ne, gyzym? Kaka, sen Maraly tanaýaň-a. Menem tanaýan, Maralam bizi tanaýar. Gyzym, meň tanaýan adamlarym müňlerçe. Ýöne men olaryň her biriniň öýüne sowgatly baramog-a, gyzym. Düşünýäňmi sen? Kaka Maral ýekeje. Onda-a men eýýäm eneme aýtdym-a. Nämäni aýtdyň? Kakama gelinlik tapdyk diýip aýtdym. Näme diýýäň? Düşeňmi? Öýe gaýdýas. Bilemok. Waý waý waý waý eý. Aý howaý etmeli belamy. Aý eje baýam gaty erbet boldy balam. Çaý zat berdiňmi şoňa? Bolýa çaý zat beren bolsam bolýa.

Eje gan basşyňama ýüz kyrkda ýüz bolupdyr. Nä etdiňiz balam? Şonda. Waý bu eje gan basyşyňa ýaman ýokarlanypdyr la. Waý, howadandyr da. Howadan-a däl ýaly eje, gyzyňam-a aglap otyr. Waý, aglasa aglabersin-le. Näme aglar äli biz oňa gaty gaýran zat diýdikmi? Aňyr otur, bäri otur diýdikmi? Aglasa aglabersin. A eje bar daýzaň hany ogluna söz aýtdy. Näme? Gyzy bolsa geler-de söz aýdar-da. Islese barar, islemese barmaz.

Gülýär oglan aýja. Wah näme men erbet oglan diýenmi? Elbetde gowy oglan. Ýöne agaň kedaňa. Nirde şo gyzyň? Waý näme işiň bar şoň bilen ýeri näme işiň bar? Oturandyr-da bir ýerde işiň bolmasynda baram şoň bilen. Özleri oňşarlar. Maral! Maral! Maral!

Näme ol, kermi, körmi, lalmy? Ýa milleti başgamy? Telpek aman. Näme? Indi biziň ýekeje uýamyz bir Telpek agana durmuşa çykmalymy? Ha?

Siz kakasymy ýa şuly? Owa. Gaýry goýma sizi güýçli depgini bejeriş bölümine ýerleşdirdik ogluňyzy. Hemme barlaglar geçdi. Şu wagt güýçli depginde bejeriş başlandy. Ogluňyz aýaklary üçünji derejeli ýanyk. Meň oglum ýörärmi? Esasy zat ogluňyz ýaşar. Ýörärmi, ýöremezmi anyk aýdyp biljek däl. Intäk birnäçe dikeldiş operasiýalar geçirilmeli. Esasy zat ýagşy umytda bolalyň. Inim salam. Ýagdaýlaň näle? Ýagşy. Agşam gowja ýatdyňmy? Binjalyk edýän, azar berýän ýeriň barmy? Aýaklaryma duýamok. Duýarsyň inim. Gahrymançylyga görkezdiň. Atyňy halas etdiň. Esasda dynç gerek saňa. Diňe dynç, dynç, dynç. Ruhdan düşme, gowulanarsyň. Gerek zadyň bolsa, ýanyňda düwmejik durandyr. Basarsyň, ýetişerler. Dynjyňy al sen. Bolýamy?

Inim gaty gorkuzdym. Eňek bolup geçdim. Agyrýan ýeriň barmy? Aýaklarymda ýomam. Näme şumjarýaň? Şumjarar ýaly näme bar şuňa? Bir zat bolsa şumjaryp başlaýar.

Kimler geldi men soramaga bu. Düýnden bäri gelýänler gaty kän agam. Ýöne lukman işini içine goýberen agam. Ol köçämiziň süňkündäki Äşe daýza bar-a pökgi. Olam ýeri aýtdyr ýaňy. Goýberenoklar diýsem gitmändir ol.

Wiý sen maňa kino ýazdyr diýdiňä, kino-da ýazdyrydym, kompýuteram getirdim. Näme üçin gürrüň başga ýana sowýaň? Sen kim soraýan bilýäňä şuny? Hawa, bilýärin. Ýaman badyň ogşady-la inim. Günde jaň edýän, elinem alanok, Aýna jany bir sagmy? Agam, jany sag Aýnanyň. Unudaýynmy şony?

Seň pikiriňçe, şu wagt sen üçin ýaşaýyş gutardy inim, şeýlemi? Kakama, ejeme, doganlaryma, jigilerime ýük bolup ýaşadygyň, ýaşadygyň maňa. Onsoňam Galan ömrüme hossarlarymyň gerdeninde oturmaly bolsam, ýaşasym gelenok, diýýär. Ýok, sen pikir edýäň, aýaklaryňy ýitirdiň, söýýän gyzyňy ýitirdiň, şeýlemi? Eger ol gyz seni hakykatdan hem söýýän bolsa, elsiz bolsaňam, aýaksyz bolsaňam, gözleriň gapyl bolsa-da söýerdi. Sen begendiň. Ykbal seni ýalan söýgüden halas etdi. Onsoňam aýaklaň ýörär. Diňe seň yhlasyňa bagly. Saňa diňe türgenleşmek gerek. Ýaşamak haçan agyr düşýär, aýdaýynmy? bäş ýaşly perzendiň gözüňe bakyp, Kaka, hemmeleriň ejesi bar, ýöne meň ejem han diýip soranda, şo soraga jogap berip bilmeseň, ana şonda ýaşamak hakykatdanam agyr düşýär. Siziň ogluňyň ýagdaýlary durnukly ýaşuly. Dikeldiş, bejergi işleri doly depginde alnyp barlyp otyr. Şu wagt üç sany dikeldiş operasiýasyny geçirili. Indi esasy zat bedenterbiýe maşklary gerek we yzygiderli hereket gerek ýaşuly. Şoň üçinem siz ogluňyzy her gün athana äkitseňiz, tebigatda gezelenç etdirseňiz gowy bolar. Dogry aýdýaň. Ony hassahanadan alyp çykarmak bolýamy? Düzgün boýunça bolanok ýaşuly. Ýöne siziň ogluňyz çapyksuwar hem-de seýis bolany üçin günde iki sagat äkitseňiz bolar. Men ony özüm gözegçilikde saklaryn. Rugsat bolsa, onda men häzir äkidi berjek. Äkidäýiň. Sebäbi biziň behişdi bedewlerimiz söhbede hasam uly goldaw berer. Onuň ýagdaýynda ruhy goldaw şu wagt zerur bolup dur. Sag boluň, Rejep Süleýmanowiç. Taňryýalkasyn! Bolýa, sag boluň ýaşuly. Elbetde. Taňryýalkasyn! Bolýa, sag boluň ýaşuly. Sag boluň. Seýit aga söhbet gelipdir. Häzir barýan. Gözüň aýdyň dost. Geldiň sagama. Çar meň özüm sürän. Garlawajyňam seni göresi geldi.

Oglum, maňa jaly jeset gerek däl. Ýaşamak üçin şu dünýä gelen bolsaň, ýaşaýyş üçin göreşmeli. Men kynçylykdan basylýan, boýnuny burýan oglum ýok. Men kynçylykdan taplanýan, böwetleri böwsüp diňe ýeňiş gazanýan oglum bar. Oňam ady Söhbet. Sen Moskwada geçirilen halkara marafona ýeňiş gazanyp geleňde, men özümi dünýäde iň bagtly adam hasaplaryn. Näme oglum? Garlawajy aglaýar. Garlawajym, sen markaň ýöremerin. Men uçaryn. Sen meň uçar ganatyma, garlawajym. Dostum. Sen hassahana düşen günüňden garlawaja iým berseňem iýenok, suw berseňem içenok. Bir gün garaňkyda seň eşikleňi geýip, iým bersem iýmem iýdi, suw bersem suwam içdi. Wiý, seň aýdymyňa-da heňlendim-ä! Ýör gyratyn ganat baglap uç eziz atam. Säginme-de uzak ýoldan geç eziz atam.

Men sizi bir ýerde gördüm. Uy, siz Söhbet Agamyradow. Moskwada çempion bolup geldiňiz mi? Hawa. Ussat atşynas Kakamyrat Agamyradowyň ogly. Iniňizem meşhur çapykçy bar şeýle gerek? Hawa. Men Aýewi. Arheologiýa ugry boýunça bilim alýan. Gadym galalary öwrenmegi gowy görýän. Siz bilýäňizmi, iň Gelsene aý bibi, söýýärin men seni, Gelsene aý bibi, söýýärin men seni, Yşkyňda ugrunda diwana, Perwana aý bibi, diwana aý bibi.

Doganym Maral. Aýbibi, ýürekdeşim. Ýürekdeş. Sag bol. Mähirlice gyz ekeni. Tüweleme. Jigim seňem ýüzüň gözüň açylypdyr. Gowymy ýoşgum? Gowy. Işdäňem açylypdyr öýtdem. Hawa. Agyrlygyň geçýämi? Hawa. Ýigidiň güldir meň jigim.

Näme boldy? Bagyşla meni dos. Ýok. Bagyşlama. Men öz jezamy çekmäge taýyn. Nämäň jezasy? Agzyň gürleýän zady gulagyňmyr eşidýänmi?

Ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýlene hakykat diýilýär. Sen aýagyňy ýakmadyň dos meniň. Men öz ömrümi ýakdym. Hana, ýaňja aý bolýar gelin açdy gözi. Başarsaň-a, bagyşla meni. Bagyşla. Meret. Her kim eder eder özüne eder. Onsoňam bir ýazykdan är ölmez. Sen athanany otlamadyk bolsaň, menem hassahana düşmedik bolsam. Aýagymam ýanmadyk bolsa, menem ýalan söýgä ynanyp, durmuş gurjak ekenim. Her iş bolsun, bähbit bolsun diýlende, dost. Hassahana düşüp, ýürekdeşime duşdum, dost. Söhbet salam. Salam. Gel-aý, bu dostum Meret, bu bolsa gelinligim Aýbibi.

Ine, häzir syndaşyňyz ýaly, ýedinji belgidäki ýaryşa goşulmaly Garlybaş öz ornuny eýelemýär. Elbetde, ahalteke atlary saljyrak bolýar. Ýöne şeýle-de bolsa, bellenilen wagt aralykda Garlybajyň hem öz ornuny eýelemegi gerek. Eger ol öz ornuny eýelemese, onda Garlybaş ýaryşdan galdyrylar. Garly wagt. Ine Söhbet Agamyradyň ýaşy taýýarlan hem-de Çary Agamyradyň çapjak garly wajy hiňlejiň ýaly häzir öz ornuny eýelänok.

Ine-de fiňleşiňiz ýaly mähriban ildeşler, atlar hemmesi öz ornuny eýlediler. Ine-de atlar ýola düşdüler. Ine turuwbaşdan ýaşyl ýüňüni Garlybaş çekip ugraýar. Ganatly, güýçli, merkez, polat, gammar, gelşikli ýaly atlar häzir Garlybaş bilen bäsleşýärler. Ýöne Garlybaş gözüniň aýagurşuny barha batlandyryp öňe okdurylýar. Didiniň kuwwatyny artdyrýan Garlybaş kem-kemden arany açyp öňe okdurylýar. Ine, diňleýşiňiz ýaly, mähriban ildeşler, aradan çykyp gelen Garlawaç pellehanadan birinji bolup gelmegi-de başardy. Berekella, Garlawaç, berekella! Ine, Çary Agamyradowyň erk eden Garlawajy hem-de Söhbet Agamyradowyň ýaryşa taýýarlan Garlawajy bu günki toý gününiň ýeňijisi bolmagy-da başardy. Araljan, gyzym. Men seň ýaly gyzymyň bardygyna guwanýan. Bir gezegem eje sözüni diline almadyk çaga mähri berip, oňa eje bol bilseň. Ot öçen sowan ojagy ýyladybilseň, oňa ýetesi uly bagt bolubilmez. Kaka. Gyzym, alnyň bagtyň açyk bolsun.

Ýersiz ýere gussa batýarsyň. Tapaňok hiç öz-özüňden ýakyny. Ah! Şeýle pursatda neneňsi oňat ýürekdeş birisi kaksa gapyňy. Goý ol seni dünýä bersin täzeden.